Madekwana vhuḓi kha Pelran News hu khou tevhela Weekly Court Reports na Mpho Felicia Mudau. hafhanoni ri vha ri tshi khou vha ḓisela mafhungo oṱhe a no khou ita ṱhoho dza mafhungo hanefhano tshiṱirikini tsha vhembe ri vha ri tshi khou amba nga musina makhado collins tshavhani khathihi na Thulamela. Kha ri thome ngo lavhelesa mulandu wo itiwa nga dzi 14 khathihi na dzi 15 dza July hune ri khou lavhelesa mulandu wa Thabelo Lidzebe. Kha vhane vha sa muḓivhi yo Thabelo Lidzebe ndi uḽa mutukana we a ḓo vhonala a tshi khou gwalabedza ḽa khaladzi yawe ngei vhuponi ha ndopeni na shanja kha ḽa nzhelele huneyi ndi kale a tshi khou ḓivhonadza phanḓa khothe ya madzhisiṱaraṱa wa Thohoyandou tou thoma ṅwahani wo fhiraho. Ri tshi amba nga Deborah Lidzebei, eh, ndi muhumbulelwa ane zwa zwinoi u nnḓa eh, khothe yo zwi vhona uri ndi zwa ndeme uri i mu bvise kana u mu vhofhololwa nga ndavha ya uri mutakalo wawe wo vha u si wavhuḓi khathihi na u dovha hafhu u sumbedzisa zwa uri vha madokotela vha khou tea uri vha mu ṱole ke vhuongeloni ha hayani nga ḽa Nga ḽa ṱhanu ḽa Ṱhangule gidimbili fumbili ṱhanu hune ri tshi lavhelesa mulandu hounoni ndi une u ḓo dovha hafhu wa vhuyelela nga ḽa vhufumi malo Ṱhangule gidimbili fumbili ṱhanu vha tshi imiswa tsha Pembe Concern Group Phaṱhutshedzo Richard Mukhaninga ndi vhaṅwe vha tshi imiswa vhone ndi kale vha tshi khou tevhelana na hoyo mulandu vha tshi khou lwa na zwiito zwa u guhama vhiḓa zwi siho mulayoni zwino kha ri fe musi vha tshi ṱalutshedza malugana na wo mulandu. Felicia ri hafhanoni khothe ya hoyunoni ḽidzebe ye ya fhirisela phanḓa dzi 18 dza August hune nga dzi 5 u khou tea u ya hayani u ṱoliwa for metal assessment hune ri khou pfa ripoto iyi yo vhuyaho i tshi kona u ri bvisela khagala uri hu na zwithu zwine zwi khou ṱoḓa vho medical attention. hune ra kona ha u dzula fhasi na vhadzulapo vha ṱalutshedzisa uri nga ngoho ripoto dzo vhuyaho dzi tshi khou ri khuvhani u na uri a ṱoliwe muhumbulo na uri ri dzule riṋe ro mu vhea ita uri u khou tevhela maga o teaho a u tevhedza dzi ndingo zwine u nga to zwi amba ndi zwa uri ri a tea u sedza uri tshivhangi tshi ngavha hu mini ngauri ri ḓo zwi humbula uri. dzi substance abuse ri tshi khou amba kha vhupo hune a bva khaho hu rengiseswa matombo hu rengiseswa dzi drugs dzo fhambananaho ri tshi khou ri i tou vha khuwelelo ya uri mapholisa vha tshi ita dzi operation vho kha vha humbule na zwi si hune ra wana vhadzulapo kana vhathu kana hanevha vha tshi khou daha matombo hune zwa sia zwi tshi vha affect muhumbulo nga u tou ralo ri khou livhuwa muhasho na vhathu vha tshitshili tshi nda.
Ri bvela phanḓa ngo lavhelesa mulandu wa vhahumbulelwa vhavhili vhane vha khou ṱumanywa na bulayo ḽa tshiṱo vhukuma ḽa u fhiswa ha muthu wa tshifumakadzini musi a tshi khou ḓibvela mushumoni ṅwaha wo fhiraho vhuponi ha Nzhelele kha ḽa Biyaba. Hune ri tshi amba nga hoyu mulandu, ndi mulandu une vhunzhi ha vhatevheli vha Phophi Rudzani vha khou pfa nga maanḓa vhuṱungu ngori ndi mufumakadzi we vhunzhi ha vhathu vha mu ḓivha nga maanḓa fhano tshiṱirikini tsha Vhembe. Ndi hune vidio yawe yo vhoniwa nga nnyi na nnyi kha zwileludzi zwa vhudavhidzani musi a tshi khou fhisiwa lwa tshiṱuhu vhukuma zwino mulandu wa hone une ndi muṅwe wa mulandu une ndi kale u tshi kha ḓivha khothe ṱhukhu ya madzhisiṱaraṱa wa Dzanani. Zwa zwino vha muṱa ri tshi ḓa kho mulandu vha khou sumbedza u sa farea nga zwine zwa kho itiwa nga ngomu khothe u pfha zwinzhi nga ho mulandu kha ri fhumuse muraḓo wa muṱa wa mupondiwa vho Joseph Phophi vhane vha vha malume wa mufu vha tshi ṱalutshedza.
Ndi matsheloni sa muṱa wa mupondiwa Rudzani Phophi ro ya khothe nga dzi 2 dza July ra bviselwa nnḓa zwe u ya nga riṋe ro vhona zwi songo ri fara zwavhuḓi sa muṱa hangei nga ngomu khothe ho ḓi tendeliwa hu tshi dzhena vhabebi vha vhapondiwa vhapondi fhedzi riṋe ri sa tendeliwe hu sa vhe na muthihi wa muṱa o tendelwaho u dzhena nga ngomu khothe . U pfi khothe ro ḓi wanula uri khothe i khou ḓo vha u humela nga dzi 11 dza Agasti haningei Biyaba High Court. Eh riṋe kha hezwi zwithu zwoṱhe ri khou wana mulayo u si khou tou ri fara zwavhuḓi. Eh ngo fanela zwezwi zwine a vho ngo tendela ri tshi dzhena eh, mara hezwi ri tshi ya khothe yangei uh, eh, ri khou wana sapotho kha madzangano o fhambananaho madzangano o no nga thohoyanḓou nzhelele women support group na real man foundation eh, hevha vhathu vho ri ṋea sapotho u bva bva mathomoni u swika zwino ri a vha livhuwa nga maanḓa zwoṱhe zwine vha ri itela ndaa
Ri dovha hafhu ra bvela phanḓa ngo lavhelesa mulandu wa vhofunanani Godfrey Bongwe. Muhumbulelo ha vhononi ndi vhane vha khou hweswa mulandu wa u ṱangula masheleni ḽa mavhengeleni tserekano a musina nga ṅwaha wa gidi mbili fumbili nthihi vhane vho ḓivhona dza khothe nga murahu musi vho farwa ngei ḓoroboni ya Ṱhohoyanḓou hune muhumbulelo ha vhononi vho Godfrey Makhado vha miṅwaha ya fuiṋa ṱahe ndi vhe vha ḓivhona dza khothe ya madzhisiṱaraṱa wa musina Nga Ḽavhuvhili ḽo fhiraho, hune vha khou livhana na milandu ya tshivhalo vhukuma, hu tshi katelwa u ṱangula masheleni, u lingedza u vhulaha khathihi na u vha na zwihali zwi siho mulayoni kana ndi nga to ri zwihali zwine a zwi na ṱhanziela. Zwa zwino vho Bongwe vho farwa nga mugivhela wo fhiraho nga ḽa fu, nga ḽa fumimbili Fulwana gidimbili fumbili ṱhanu fhaḽa ḓoroboni ya Ṱhohoyanḓou. Hu khou pfala u pfi nga ḽa malo Tshimedzi gidi mbili fumbili nthihi, mulindi wa tsireledzo wa khamphani ya Prota Cash in Transit o vha a tshi khou tshimbila o hwala mabogisi mavhili a tshelede ine a ḓivhiwa uri ndi vhugai nga ngoho, he ha fhedzisela hu tshi khou thuntshiwa luvhili, vha mu dzhiela mabogisi ayo u bva afho vha shavha nga moḓoro wa Toyota Hilux tshena. Zwo ralo, a ro ngo tsha kona u pfa uri mulandu wa muhumbulelwa wa vhubongo wo pfukiselwa lini, fhedziha zwi tshi ḓa kha uyu mulandu, ri ḓo u sala murahu. Ri dovha hafhu ra bvela phanḓa ngo lavhelesa mulandu wa muhumbulelwa ane a ḓivhea nga Fhaṱuwani Mulaudzi. Vhanzhi vha sa muḓivhiho Fhaṱuwani Mulao Fhaṱuwani Mulaudzi ndi houḽa mutukana ane a khou livhana na mulandu une ha khou humbulelwa uri o vhulaya murathu wawe o dovha hafhu o fariwa futhi mafheloni a vhege. yo fhiraho hune a si kale kale fhaṱwani mulaudzi a tshi khou bva u ṋetshedzwa bili ya zwigidi zwiraru na maḓana maṱanu nga khothe ya madzhisiṱaraṱa wa Ṱhohoyanḓou ṅwedzini wo fhiraho, hu khou dovha hafhu u pfala upfi o dovha hafhu u farwa mafheloni a vhege yo fhiraho zwi tshi tevhela u humbela uri u pfuka maga a bili. Hezwinoni muhumbulelwa fhaṱwani o fhedza miṅwedzi i re na tshivhalo musi e kati na u ita khumbelo ya bili sa izwi tshiwo tsho iteaho tsho itea nga ṅwedzi wa Luhuhi fhaḽa vhuponi ha Tshisaulu. Zwi tshi ḓa kha vhatshutshisi ndi vhe vha tshi khou hanedzana vhukuma na uri muhumbulelwa fhaṱuwani a ṋewe khumbelo ya beiḽi ngauri hu na muṅwe mulandu we a ḓo hu na muṅwe mulandu we a ḓo ita wone zwa zwino wo vha wo bvisiwa kha iṅwe mitevhe ya kha kha miṅwe mitevhe ya khothe hune ha khou humbulelwa upfhi o vhulaya muzwala wawe. Zwo ralo muhumbeli wa fhaṱuwani o ḓi vhonadza phanḓa ha khothe ya madzhisiṱaraṱa wa Ṱhohoyanḓou vhegeni yo fhiraho nga Ḽavhuvhili ḽa vhu fumi raru Fulwana gidi mbili fumbili ṱhanu hune mulandu hoyunoni wo fhedza u tshi khou pfukiselwa phanḓa kha ḽa fumbili ṱahe Fulwana uno ṅwaha wa ṅwambo wori vhatshutshisi vha khou ṱoḓa u ṱumanyisa eyo milandu mivhili ine ya khou hweswa yone. Ri bvela phanḓa ngo u lavhelesa tsengo ya sipho goma kha vha sa muḓivhiho, muhumbulelwa ndi uḽa muhumbulelwa u khou hweswa mulandu wa u vhulaha mufunwa wawe we a tou mu rwa nga thimba ya muḓagasi u swikela a tshi lovha. Ri tshi amba nga he tsengo yo fhiriselwa phanḓa u ya kha ṅwedzi wa Tshimedzi nga khothe khulwane ya Ṱhohoyanḓou musi yo dzula ngei khothe ya madzhisiṱaraṱa wa Waterval. Hu khou pfala u pfi muhumbulelwa o rwa mupondiwa wa miṅwaha ya fumbili sumbe ane a ḓivhea nga zwivhi ya mureri nga ḽa fumbili ḽara nga ḽa fumbili ḽa ḽara nga ṅwaha wa gidi mbili fumbili mbili zwi tshi tevhela u sa anḓana havho lwa tshifhinga tshipfufhi vhukuma zwi tshi ya zwo ralo Zwi kho dzhia miṅwaha miraru musi hu si na u bvela phanḓa kha mulandu uyu, mukomana wa mufu Vho Zelda Miriri vho bva mulomo zwi tevhela malugana na tsengo iyi kha ri pfe musi vha tshi ṱalutshedza.
Ndi nṋe Zelda Miriri nda ndo ya khothe ya murathu wanga Zwivhuya Miriri High Court ya Waterval nga dzi nine dza June zwo iteaho ndi zwa uri khothe a i ngo dzhena Ndo to fhiwa date ya dzi twenty seven dza October zwine ri tshi sedza ri wana heyi case hu si na hune ya khou ya hone sa lushaka ri sala ri songo tsha to farea zwavhuḓi ngori a ri tshi fhulufhela uri ṋaṅwaha i ngavha khothe ine ya nga fhela ndi tshi sedza ri kho wana a i khou fhelela ni zwi kho soko vhuya fhethu huthihi zwithu zwa hone hune mulayo a khou ri fara zwavhuḓi.
Ri khunyeledza mafhungo aya nga u lavhelesa vhahumbulelwa vhane vha khou ṱumanyiwa na bulayo ḽa tshiṱuhu khathihi na u tswa bulasini ya vhuponi ha Tshivhaloni vunḓuni ḽa Limpopo. Havho vhahumbulelwa vhavhili ndi vhane vho ḓivhanadza phanḓa khothe ya madzhisiṱaraṱa wa Musisi nga Ḽavhuraru ḽa vhege yo fhiraho, hune hafhanoni vhaṱaleli vhahumbulelwa ndi Khangwelo Mulaudzi na Shonisani Ramabanda ndi vhe vha ḓo farwa nga Musumbulowo wa vhege yo fhiraho. nge ha vha na fulo ḽa mapholisa ḽo ṱanganelaho na u lwa na vhutshinyi nge vhuponi ha Masisi khathihi na yunithi ya mapholisa ya tshitshavha i bvaho Thohoyandou ye ya ḓa vhuponi ha Muswoḓi. Havho vha humbulelwa vha khou livhana na milandu ya u dzhena vha ṱhasela bulasini vho ḓiṱama nga zwigidi vhukuma nga ḽavhili ḽa vhege yo fhiraho. Vho tswa mbudzi dzi paḓaho furaru he vha fhedzisela vha tshi khou thuntsha vha vhulaya mushumi wa hanefho. Ho dovha hafhu ho vhigiwa upfi vhaṅwe vha vhahumbulelwa vhane vha khou kwamea kha mulandu uyu ndi laṱedzani pfarelo khathihi na munya Elfas hune vhuṋa havho vha ḓo humela hafhu khothe nga ḽa vhu fumbili mbili ḽa uno ṅwedzi. U swika zwino mapholisa a khou pfala upfi vha vho ṱalana na vhaṅwe vhahumbulelwa vhane zwa zwino a vha thu farwa vhane vha khou kwamea kha bulayo iḽi. Mukomishinara wa mapholisa a vunḓu ḽa Limpopo vho Lieutenant General Thembi Kgadebe vho sumbedza u takadziwa nga zwine mapholisa vha khou shumisa zwone kha u fara vha humbulelwa kha ri pfe musi muambeli wa mapholisa vho Colonel Malisela Ledwaba vha tshi ṱalutshedza. The two accused appeared in court and were remanded in custody. They are scheduled to join their co-accused Latedzane Farrell and Munyayi Elfas on the 22nd July 2025.